Үтүө күнүнэн ытык-мааны Нөмүгүбүт нэһилиэгин олохтоохторо! Быйылгы ыһыахпытыгар биһиэхэҕэ, биһи нэһилиэкпитигэр ыһыахпыт чэрчитинэн ыытыллар Иллээх дьиэ кэргэн икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл көрүү күрэхпитигэр, ол эбэтэр дьиэ түргэн икки ардыларыгар быйыл биһи нэһилиэкпитигэр түөрт түөлбэттэн үс түөлбэ олохтоохторо кыттыыны ылаллар. Дьэ онон бары көрөөччүлэр куйаар ситиминэн биһиги бүгүҥҥү күрэхпитин көрө олорор дьоммутугар дьэ бары киирэҥҥит, бэйэҕит түөлбэҕит олохтоохторугар ыалдьан, лайк туруоран, олус үчүгэйдик бу күрэҕи интэриэһинэйдик көрөҥҥүт, атаарын диэн ыҥырабыт. Бүгүҥҥү иллээх дьиэ кэргэн иккитинчи сүүрбэ биир көрүү күрэхпитигэр биһиэхэҕэ Эргис түөлбэттэн кыттыахтара Григорьевтар дьиэ кэргэн. Ону таһынан Сардаҥа түөлбэттэн, ол эбэтэр үһүс түөлбэттэн кыттыахтара Тобооновтор дьиэ кэргэн уонна Ороос түөлбэттэн, ол эбэтэр бастакы түөлбэттэн кыттыахтара Афанасьевтар дьиэ кэргэн. Чэйиҥ эрэ бу ыалларбытыгар, эдэр ыалларбытыгар Иллээх дьиэ кэргэннэрбитигэр бары баҕарыаххайын кинилэргэ ситиһиилээх кыттыыны! Сэҥэри күндү көрөөччүлэр, билигин буоллаҕына биһиги көрүү-күрэхпит балаһыанньатын кытары кылгастык билиһиннэрэбит. Ол курдук, бастакы түһүмэҕинэн буолуоҕа, дьиэ кэргэннэрбит бэйэлэрин дьиэ кэргэннэрин билиһиннэриэхтэрэ. Иккис түһүмэҕинэн буолар боппуруостарга эппиэттээһин. Ол эбэтэр бу кэргэнниилэр бэйэ-бэйэлэрин төһө үчүгэйдик билсэллэрин уонна өйдөһөллөрүн көрүөххүт, истиэххит уонна сыаналыаххыт. Үһүс түһүмэҕинэн буолар мүччүргэннээх сырыы. Ол аата дьиэ кэргэннэрбит спортивнайдык, сөптөөхтүк таҥнан бараннар, тыы үрдэриэхтэрэ, Көлүөһэни сыыр үөһэ эргитэн таһаарыахтара, ону таһынан костер оттуоҕа дьиэ хаһаайына дьиэ хаһаайката сүүрэн тиийэн күөлтэн биэдэрэҕэ уу баһан кэлэн костерга ууран, ол оргуйдаҕына онон бу түһүмэхпит түмүктэнэр. Онон дьэ бары көрүҥ, сэргээҥ, бэйэҕит дьоҥҥутугар, чугас дьоҥҥутугар, олохтоохторгутугар ыалдьыҥ. Быллаах түөлбэбит олохтоохторо уонна бачча хорсун санааны ылынаҥҥыт быйылгы күрэхпитигэр кытта кэлбиккитигэр тэрийээччилэр ааттарыттан махтанабыт уонна бэйэ-бэйэбитигэр ытыспыт тыаһын бэлэхтэнэн кэбиһиэххин. Былааны билигин аан бастакынан балаһыанньаны билиһиннэрэбит сөп. Жеребьевкалаһаҕыт, Үскүт эрэ төрдүс түөлбэлэр аккаастаан кэбистилэр. Аан бастаан буллаҕына бастакынан билиһиннэрэбин. Дьүүллүүр сүбэ кулууп үлэһиттэрэ бары уонна социальнай дьэбиһи дьаһалтабыт үлэһитэ Матвеева Ульяна Аркадьевна эмиэ дьүүллүүр сүбэ сыстаабыгар киирэр һэ бары билэҕит дии мантан булана бастакына манчын сэрэтэбин бу күрэхпит сүүрбэ чыһылаҕа киэһэ аҕыс чаастан түһүлгэ концертнай инстаграм страницатыгар платнай буолар онно буллаҕына онно көстөҕүт ол иһин бүгүн хаартыскаҕа түһэ түһэ сторис таһаарбаккын ватсап таһаарбаккын Көрөөччүлэр ким даҕаны хаартыскаҕа даҕаны, видеоҕа да устубаккыт. Барыта күүрбэ чыһылаҕа көстүөҕэ эһэт. Уонна була награждениеҕыт. Күүрбэ чыһылаҕа концерт аҕыс чаастан конкурс саҕалана даҕаны, түөлбэҕит олохтоохторун, аймахтаргытын барыларын ыҥыраҥҥыт киирии билет баара уоҕа биирнээх суковай төлүүллэр онно батсаап туга нөмэрэ барыта баар бу үлэһит Уһук үлэһитин киэнэ, онно киллэрэнньит куоластатаҕыт. Бу үс, холобура үс семья үс миэстэтэн туспа көрөөччүлэр биһирэбиллэрэ диэн туспа приз буолар. Ону ол курдук өйдөөн. Холобура, кыайбыт да киһи ылар. Ол бириисэ, онон бэйэҕит интэриэскит буолар. Сэр? Онтон буллаҕына балаһыанньаны билиһиннэрдэххэ, бастакы түһүмэҕинэн буолар бэйэни билиһиннэрии, бэйэҕит билэҕит дии. Онно буллаҕына бэйэҕит Семьяҕытын бэйэҕит билиһиннэрэҕит, дьүүллүүр сүбэ сыаналыыр, билиһиннэриини сыаналыыр. Иккис түһүмэҕинэн буолар боппуруостарга эппиэттэһэн. Олус боростуой судургу боппуруостар бу кэргэниилэр бэйэ-бэйэлэрин төһө үчүгэйдик билсэллэр боппуруос. Боростуой. Онно маны тугу даҕаны били эппэккит, хайаабаккыт, эппиэккит эһиэнэ икки эрэ. Мин уонна кини эрэ диэн. эппиэтсэ. Ол аата булла холобура сөптөөх эппиэти маннык эһиги мин эһиэхэҕэ вопрос биэрдэхпинэ или кини диигит или мин эрэ диэн эппиэттиигит. Ону дьүүллүүр сүбэ быһааран эһиэхэҕэ баалгытанан таххатса. Уоннатан үһүс түһүмэкпит саамай туох мүччүргэннээх сырыылар диэн онно буллаҕына бу мантан стартыыгыт уочаратынан барыаххыт бириэмэҕэ стартаан сүүрэн сиэттэһин сүрүн түһэҕит Локалы барытын сүппүтүнэн сөптөөх спортивнай таҥастаах любой бээҕи сөптөөхтүк таҥнаҥҥыт, түһээн лодкаҕытын үрдэрдигит, киирэн иккиэн олордугут, үрэхпитин туораардыбыт, ойон түстүгүт, ол көлүөһэ сытар, ол көрөҕүт, аким олорор, ол ол көлүөһэни иккиэн даҕаны или күүстээх таҥар, баҕар Кэргэнигэр даҕаны хайаатын төкүнүттэн түһэр. Таһаарыаххытын наада. Обязательно көрүөҕэ иллэҥҥит, лас гына бараҕаҕыт, көрүөнү таарыйаҕыт, сиэтиспитинэн сүөн түһэҕит. Тыыгытыгар олордубут, эрдэн кэллигит, манна кэллигит. Кэлэн манна биэдэрэлэргит туруохтара, аҕалбыккыт биэдэрэлэргитин бары биэдэрэлэргитин дьахтар сүүрэн түһэр уонна уу ылар. Биэдэрэҕит обязательно толору буолуохтаах. Кыра буолуо, баал түһэр. Онон буллаҕынан кофе эмиэ чуттугут. Эрдэ оргуйар была кыра буоллаҕына, конечно же, да. Ол иһин буллаҕына ону барытын дьүүллүүр сүбэ көрөр олох. Һэ? Ол иһин була ол ол бириэмэтигэр эр киһи бу үс төрөҕүт холумтанна тураллар дии мантан биирин талыаххыт уонна мас хайытан оһох отто турар. Кэллэ биир тренога бар. Bir треноганы туруорда, bir үс атахтаах тренога бардык да. Онно бедратын ыйаатыгыт, уугу доргуйда,

кумааҕы көҥүллэммэт, оннук-маннык рожжик и так далее туох да көҥүллэммэт. Барыта айылҕаҕа эһиги вдруг иккиэн эрэ хаалан хаалбыт рожжикпыт тоқой уохунньа буоллахчы. Онон испискэлээх, конечно, уһулла. Испискэлээххит. Уонна өссө тугу умуннубунуй? Уонна туох или туох боппуруостардааххытый? Тоҕо? Манна манна кэргэним кэлиэр дылы Мен охокколотто турабын да. Отто турар булаан дии. Кэлэрин кэтистэххинэ чайнигын оргуйбат булаан дии биэдэрэ. Сэ? Онно биэдэрэҕитин? Тоҕо? Биэдэрэтин даҕаллаан оттуллуохтаах уотахта. Оччоҕуна оннук гынар буоллаххытына, кэргэҥҥэр холобура эрэммэт буоллаххына, бээҕит иккиэн да бараҥҥыт

Владимир отто турдаана Олеся мин бэм бараммын уу агалабын дии Ол иһин агалар, оннук көңүллэнер. Аха, оннук. Биһиэхэ барыта биһи балаһынньабытын кэһимэҥ, но мин эһиэхэ этэбин дии, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүөххэ сөп. Аха. Оннук. Аха, или дьахтар обязательно уу баха барар. Обязательно дьахтар уу баха барар.

Только кэргэнниилэр эрэ, оҕолору иин кыбыппаккыт, онно олордон илдьэ иин барбаккыт. Биһи эппиэтинэһин сүкпэппит. Аһаа. Уонна баһаалыста ууга сэрэхтээх буолаарыт, сэрэнэҥҥит хайарын эрдээрин уонна туоруурбутугар иинсэ. Аһа түһээһиҥҥэ сүүрэн түһэргэ иин, ыксалга иин араһынай буолааччы, онтоҕотун иин учуоттаан. Хэптэ. Чара билигин жеребьевкалаһабыт. Билигин булан түөлбэттэн манна бу үс баар бастакы куруук бастакы диэн бытталин бастакы ороос түөлбэни ыҥырабыт. Вот Олеся Ла. Бастакы. Үһүс, үһүс нөмеринэн кыталлар. Жарак таһынныбытара бары бэбэбгер. Аха. Илибит. бэлэхтиэххэйин иккис түөлбэ суох онон билин үһүс түөлбэлэр кэлэллэр үһүс түөлбэбитигэр аһалайааччыбыт бэйэтэ кытта сылдьар онон өссө таһынан биэрэххэйин олох аһа олохтоохторугар стимо оҥорон аһаан маладьыас маладьыастар Иккис. Иккис нүөмэринэн буоллулар уонна бастакыннан бараллар Эргис түөлбэ олохтоохторо Григорьевтар дьэ кэргэн дьара таһынныбыт. Аха. Дьара билигин аажы бэйни билиһиннэриибитин саҕалыыбыт. Бастакы кыттааччылары манна микрофоҥҥа гырабын. Долгуйуман барыта олус үчүгэйдик ааһыаҕа. Эйэҕэс эҕэрдэ буолуохтун күндү көрөөччүлэргэ, истиҥ истээччилэргэ. Кимнээх кэлэн саҥаран-иҥэрэн эрэрдиир буолларгыт, ытык нөмүгү сириттэн силис-мутук тардан, киэҥ аймах реевтартан күн күбэй ийэлэрэ Людмила Федотовна буолабын. Уонна Григорьевтартан аар аҕабыт Николай Михайлович идэтинэн суоппар холбоһон, бур-бур-буруо таһааран, түөрт көмүс чыычаахтарданан, саха буоларбытынан киэҥ куттан оҕолорбутун барларын сахалыы сүрэхтэтэлээбиппит. Кыталык кыысчааммыт Айталыынабыт улуустааҕы гимназия орто сүүрүк үөрэнээччитэ. Улахан уолбут Дархан Ой орто оскуолатын бастакы кылааһын ситиһиилээхтик түмтээтэ. Орто уол Дьулус оскуола боруогун атыллаары үөрэ-көтө сылдьар киһи уонна кыччыгыйбыт, муннубут бүөтэ Айхал Чуораанчык уһуйаан иитиллээччитэ. Инникибит ыралаах, оҕолорбут чөл туруктаах буолалларын туһугар Сүүрэ-көтө, үлэлии-хамныы сылдьар эдэр ыал буолабыт. Кылгастык да сиһиҥҥэрдэххэ сити курдук, болҕомтоҕут иһин баһыыбаларым. Үтүө күнүнэн нэһилиэгим олохтоохторо ыһыаҕынан барыгытын икиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. Биһиги Тобоновтар дьиэ кэргэн кэлэн турабыт. Номнуо ыал буолан олорбуппут сүлбэ ахсыс сылбыт буолла. Уҥа өттүбэр икки уолаттардаахпыт, хаҥас өттүбүтүгэр икки кыргыттардаахпыт. Улахан кыыспыт үлэһит, үөрэҕин бүтэрэн үлэлии-хамсыы сылдьар. Иккис кыыспыт СВФУ-га иккис курска үөрэнэр. Уолбут, айаалбыт гимназияҕа тохсус кылааһы бүтэрдэ. Кыракый уолбут Ньургун Чуораанчык уһуйааны бүтэрэн Оскуолаҕа маҥнайгы класска барда. Биһи дьиэ кэргэн аҕабыт биһитини көмүскээн, иитэн, баччааҥҥын ночуйбаатык олорон кэллибит. Мин бэйэм Чуораанчык уһуйаан үлэһитэ буолабын. Музыка кэрэ эйгэтигэр оҕолору үөрэтэбин. Үлэлии-хамсыы сылдьабын. Бастабыллаах Бүлүгү олохтоохторо Үнүн тунах ыһыаҕынан ититик-истинник эҕэрдэлиибин көҥүллээн. Биһиги Тувоновтар дьиэ кэргэн аҕа баһылыктара Никитин Андреевич Тувонов диэммин, кэргэним Ольга Степановна, биһиги бу күрэх кыргыттар ыалдьыттарбытын, соперниктарбытын барыларын үрдүк ситиһиини баҕарабын. уонна бары эйэдэмнээхтик ким кыттаах ол кыйдин диэн алгыбын уруй тускул Үтүү күнүнэн күндү нөмгүбүт олохтоохторо, ыалдьыттара эһигини самаан сайын салаллан кэлбитинэн Афанасьевтар дьиэ кэргэттэрин аатыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит. Биһиги дьиэ кэргэн туһунан кыратык кэпсиир буоллахха, Мин Ленскэй улууһуттан төрүттээхпин. Икки тыһыынча сэттэ сылга бу Нөмүгү ытык сиригэр кийиит буолан кэлбитим Афанасьевтарга. Кэргэним Владимир Владимирович икки кыталык кыргыттардаахпыт. Нөмүгү оскуолатын туйгун үөрэнээччилэрэ улахан кыыспыт Валерия быйыл сэттис кылааһы бүтэрдэ, кырабыт Владислава үһүс кылааска туйгунук үөрэнэн бүтэрдэ үһүс кылааһы.

Ити Хатай ойуун улуустарыттан кэлиэни сыраһан хомуйабыт. Манна көрбү курдук. Дьэдьэнтэн хаҕалаан, отонунан бүтэбит. Онно сайыны быһа кэлиэн хомуйабыт. Эн тутабытын көһүн, манна туохха диэн куоракка, дьоннорго атылааммыт оннук дьааттанары үһү отоннук. Манна это Бородия республикатыгар барҕа махтал. Чэҥэр күндү көрөөччүлэр, бастакы түһүмэхпит бэйэни билиһин эрэһин олус үчүгэйдик, интэриэһинэйдик кыттааччыларбыт бэйэлэрин дьиэ кэргэннэрин билиһиннэрдилэр. Билигин иккис түһүмэҕинэн буолар дьиэ кэргэннэрбит бэйэ-бэйэлэрин төһөчүйдик билсэллэрин көрүөххүт уонна сыаналыаххыт. Мин бу

вопрос сөптөөхүн ааҕыллар, сыаха түҥтэн буолаҕына уже ааҕыллыбат. Өйдөтүбүт? Мэҥэ икки маны кыннахтарына Эккиэн мин мин диэн сыыһа. Биирэ бизан түннэ мин болуохтаах, иккиһэ кини диэн болуохтаах. Сөптөөх эппиэт. Хадам мин мин. Хадам мин мин болуохай. Иккиһэ аха сен мин болба. Бастакы вопрос барда. Эһиги дьиэ кэргэҥҥэ Ким ордук үлэһитий дии саныыгытый? Сөп. Иккис вопрос барда. Эһиги дьиэ кэргэҥҥэ ким киитэрэйий? Сөп. Эһигиттэн ким ордук кыырымтаҕайый? Эһигиттэн Ким ордук өсөһүй? Эйги икки ардыгытыттан ким ордук күлүүлээх балаһыанньаҕа түбэһэрий? Дальше баран иһэбит. Ким элбэхтэ эһикиҥтиттэн сиэркилэҕэ көрүнэрий? Дальше бардыбыт. Ким түргэнник атын дьону кытта тыл буларый? Сөп. Дальше баран иһэбит. Эһигиттэн хайаҕыт элбэх табаарыстааҕый? Тутан турабыт тохпутун сөп. Сөп дииликпинэ. Сөп. Дальше бардыбыт. Тохсус вопрос барда. Эһи дьиэ кэргэҥҥэ ырыаны Ким ордук сөбүлээн истэрий? Ырыаны, музыканы сөп дальше бардыбыт. Эһи дьиэ кэргэҥҥэ ким спорду өрө тутарый? Ордук. Сөп. Дальше бардыбыт. Эһи дьиэ кэргэҥҥитигэр ким элбэхтэ маҕаһыыҥҥа сылдьарый? Сөп. Дальше бардыбыт. Эһи дьиэ кэргэҥҥитигэр Ким ордук чөл олоҕу өрө тутарый? Сөп. Дальше. Ким эһигиттэн элбэхтик таҥас сууйарый? Сөп. Дальше бардыбыт. Ким эһигиттэн быдан пунктуальный? Сөп. Уонна бүтэһик вопрос.

Ким эһигиттэн саамай ватсабииһый? Сөп. Ким эһигиттэн саамай пунктуальнайый? Сөп. Ким эһигиттэн бастакы утуйарый? Сөп. Ким эһигиттэн быдан чэйинэйий? Сөп. Ким эһигиттэн элбэхтэ бэйэ-бэйэҕитигэр комплимент этэрий? Сөп. Ким эһигиттэн хаһаайыстыбыннайый? Ким эһигиттэн дьиэ кэргэҥҥэ саамай элбэх харчыны аҕаларый? Аха. Ким иһигиттэн бастакы тапталга билиммитэй? Сөп. Ким эһигиттэн путешествуйдуурун сөбүлүүрүй? Сөп. Ким эһигиттэн өр хомунарый? Онно-манна бараары гыннахха. Сөп. Ким эһигиттэн ордук дьээбэлээҕий? Сөп. Ким эһигиттэн бэйэ-бэйэҕитин ордук ахтарый? Сөп. Ким эһигиттэн уйаҥый? Сөп. Эһиги дьиэ кэргэҥҥэ ким ордук сылламсаҕый? Сөп. Уонна бүтэһик вопрос Ким эһигиттэн көҥөһүй? Вчера үһүс кыттааччыларбытын көрсөбүт. Үһүс кыттааччыларбытыгар Афанасьевтар дьиэ кэргэҥҥэ бастакы вопрос. Эһиги дьиэ кэргэҥҥэ ким оҕо иитиитигэр ордук эппиэтинэстээҕий? Сөп. Эһигиттэн ордук ким аһыныгаһый? Сөп. Эһи дьиэ кэргэҥҥэ саамай талааннааххыт кимий? Сөп. Кыырсар кэмҥитигэр аан бастаан бастакы хардыыны ким оҥороруй? Өссө? Сөп. Эһи дьиэ кэргэҥҥитигэр ким харчыны тутарый? Сөп. Эһи дьиэ кэргэҥҥитигэр ким сарсыарда эрдэ турарый? Сөп. Эһи дьиэ кэргэҥҥитигэр ким быдан өһүргэһий? Сөп. Ким саамай асчытый? Сөп. Ким эһигиттэн ордук аһыырын сөбүлүүр? Аһыырын. Сөп. Ким эһигиттэн быдан тулуурдааҕый? Сөп. Ким эһигиттэн быдан пунктуальнайый? Сөп. Эһигиттэн ким быдан чэһинэйий? Сөп. Ким күнүүһүтүй? Сөп. Ким эһигиттэн Патриоты! Сыыр ким эһигиттэн дьиэ кэргэҥҥэ ордук экономнайый? Сөп. Он без вопрос буолла, махтаныахха. Бу маннык. Бу мантыгаҕа баччыкый костерга турар буолуохтаах. Өйдөөҥ ону. Костерга. Костерга маннык турар буолуохтаах. Манныгы баһан кэлиэххэ, онтон сүүрэн кэлиэххэ маннык буолуо дии баҕа. Онтоонун аччыктаарыҥ оҕолор. Барда!

Фотоаппарааппын батарайката бүтте дии.

Биһиги төрдүс түөлбэ аатыттан эдэр семья уларбытыгар Григорьевтарга бэйэбит сэмэй бөлөхпүтүн туттарарбытын көҥүллээҥ. Өрүү кыттыҥ, кыайыҥ. Өрүү бииргэ уолуҥ диэн. Маладьыастар. Махтал кыттыбыккытыгар. Маладьыыс. Дьэ, күрэхпит манан олус бэһиэлэйдик, олус күргүөмнээхтик түмүктэннэ. Бары көрөҥҥүт уже быһаарынан олороргут буолуо, ким үчүгэйдик кыттыбытын, ким көхтөөхтүк кыттыбытын, ким бэлэмнээх кыайыа. Онон бүгүҥҥү күрэхпитин түмүктүүгүт уонна кыайыылаахтары наҕараадалаһаҥҥа уже инстаграм группаҕа киитэҕит.